ڕەمەزان مانگی قورئان و خێر و چاکەخوازییە ڕەمەزان مانگی قورئانە قورانەکە لە ڕەمەزانە لە لەو حل مەحفوظەوە دابەزیوە بۆ ئاسمانی یەکەم تا لەوە و دوا بەپێ قۆناغەکانی پەروەەردە و گەشە و نەشونما و پێداویستی کات و شوێن و حاڵەتی یاوەران بێتە خوار جبرەئیلی ئەمینی وەحی خوایی هەموو شەوانی ڕەمەزان لەگەڵ پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم پێکەوە مراجعەی قورئانیان نەکردەوە یعنی پێداچوونەوەی کە لەبەری کردو هەقە مسلمان لە ڕەمەزانە خوێنەوەی قورآانەکەی چەند بەرابەرکە ئەگەر مانگی جارێک خەتمی قورآانیە کرد لەوە پێش هەقە لە ڕەمەزانە بیکە بە دووجار بیکە بە سێجار بە تایبەتی لە دەشەوی ئەخیری هەقە مسوڵمان لە ڕەمەزانە لەگەڵ براکانی تریا پێکەوە کۆڕی قورئانەوانیان هەبێ دەرسی تەجوید و تەفسیر و زانستەکانی قورئان و دەربارەی موعجزەکانی قورئان بخوێنن و مەشغوڵ بن بە دراساتی قورئانیەوە هەقی خۆیەتی ئینسان عمرەکەی بەو بەرەکەتی ئەوەی بکەوێتە سەر و چاو ڕۆشن ببێ بە ئایەتەکانی قورئان هەقە کۆمەڵکارە مسوڵمانەکان ئەوانەی حیزبی ئیسلامین و جەمعیەتن و مزگەوتن و سەرپەرشتیەوان یا ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنیە و هەقە ئەمانە کێبڕکێی قورئان بکەن هی مسابەقە لە ڕەمەزانە لە ئەوەی کە بزانن چێ زۆری لەبەرە چێ زۆر دەنگی خۆشە چێ زانیاری زۆرتری لەسەر قورآن هەیە مسابقەکان لەسەر ئەوانە بن و خەڵاتیان تیاتە و زیع بکرێ بۆی خەڵک تەژێع ببێ

فریشتە دەوریان ئەگرن و دەوریان ئەدەن، خوای گەورەش لەلای فریشتە نزیکەکانی خۆی باسیان ئەفەرموێ وەسفیان ئەکا. ڕەمەزان مانگی پاڵفتەی دەروونە، مانگی خۆپاککردنەوەی هی تەزکیەی نەفسە لە چڵک و چەپەڵی دنیاویستی، لە چرووکی، لە بەخیلی، لە چاوچنۆکی، لە حەسادەت، لە دوو زمانی، لە بەدگومانی، لە قسەی بەد و ڕەفتاری خراپ و لە غەیبەت و لە دەستدرێژی و لە سنوور بەزاندن. مراجەعەکردنی خۆمانە بۆ تەوازن پەیاکردنی خۆمان جارێکی تر. ڕەمەزان مانگی خێر و خێراتە. چەند ڕەفتارێکی چاک و بەسوودە زۆر لە موسڵمانان زەکات دانیان ئەخەنە مانگی شەعبانەوە کە پێش ڕەمەزانە یا لە سەرەتای ڕەمەزانەکەی گێننە موستەحەقانی تا کەمێک کۆڵی خەمیان سووک کەن

قیسمی داخلیەکەی بۆ بدەی پارەی سەماعەی بۆ بدەی ڕاستە و محتاجەکانمان کە لە خوێندنا بەکاری دێنی یاد ماڵە داماوێکە بنزین نەوتیان بۆ بکڕی یان مەسەرەن پێداویستی زستانیان یا هی هاوینیان یا پۆشاکیان بۆ جەژنیان یا کتێبە کۆمپیوتەرە مۆبایلێکە لاپتۆپێکە بۆ یەشێگە کڕی یا دەرمانەی کڕی بۆ کەسێکە محتاجە کرە خانووی ئەوانەی کە کرەخانەکەیان پێ نادرێت ئەوانە هەمووی تەبعەن خێرێکی گەورەیە و مەجالێکی یەجگار زۆر لە بەردەمی مسلمانانە هەیە خاستەن لەم سەردەمە کە پارە هەیە ئەم سەردەمەژە سەس دەوڵەمەندترین سەردەمی بەشریەتە هیچ زەمنێک ئەوەندە پارە نەبووە بەدەست خەڵکی زۆرەوە تەمان پارە هەر هەبووە ئاڵتونی شەر هەبووە بەڵام ئێستا زۆرتر دەرەهێنرێ خەڵک پارەی زۆرتر هەیە بۆیە فرسەتێکی زۆر گەورەی ئینسانی مسلمانیش پلان دانێک کە لە ڕەمەزانە زەکاتی خۆی دەرکە و بیشتوانین کە هەمووشمان تەمان کۆبین و بیگەین بەو محتاجانە شتێکی زۆر باسە باشە دەستە جەمعی هەروکوێ مەساڵانە هەموو جارە کوێەکەینەوە و سەرفترە و زەکاتەکە و قائیمە ناوکانمان هەمووی لەلای بۆی دوو جار نەدرێ بە ماڵێک و لەلایەکی ترەوە ماڵێکی کە مەحرومە بێ کاتە هەموویمان بە قایمە لە لایە و خی گەورە خێری ئەو برانش بنووسێ کە لە کوردستان لە شارە جیاوازەکانی کوردستان تاجرن پارە لای خۆیاندانن پێش ڕەمەزان و بە ئێماڵەنەوە 5هزار دههزار 20هزارم داناوە لای خۆم و ئەگەر ئێوە سەرفترە و شتیوە تەمانە بە هەمووی بە تەلەفۆن بگەێنرێ بۆی زوو بگاتە دەستی خەڵکی خەڵکی مسلمانی واشەیە جاریوا شەوی شەوی جەژن پێمان ئەڵێ وڵا ئەوەندە لە لای من کۆبتەوە ئێمەش تەوان عادەتەن هەموو وەختێک شەوانی جەژن تاکو نیوەشە و دوای نیوەشەویش هەر بە پێی جوگرافیای وڵاتەکان هەر مەژغوڵین لەبەرەوەی کابرا مەسەرەن لە مالی زیابەوە جەژنی کردو بەڵام لە تۆرن تۆبێەوە 6 سعات لە دوای ئێمە یا حەوت سەعات ئەوکاتە ئەو ئەیگەیەنێ بە ئێمە ئێمەش ئەیگەیەنینەوە جاری وا هەیە حەتا موسڵمانی وا هەیە پێش جەژن فریای خستەوە بە تەلەفۆن گەیاندومانە گەشتەوە بەوانش خی پەرودگار ئێمەش و ئێوەش سەلامت سەرکەوتوو کە خخوای گەورە لێمان قوبول کە بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەم دەرسانەی کە دەربارەی پێناسەی پایەکانی ئیسلام بوون و ئێوەش دەتوانن طبعا ئیمتحانی تابدەن ئیمتحانی ڕابردوو ڕۆیشت بەڵام ئەگەر ئێوە خۆتان ئیستعدادتان هەبێ بۆ ئیمتیحانەکە بە پشتیوانی خوای گەورە ئەتوانم ئیمتیحانتان بکەمەوە و ڕۆژێک دیاری بکەن لە ناو خۆتانا کە باشتان خوێندبێتەوە بۆی بشزانن کە دەرەجەی چەند تیا دێنن دوای ئەمە بە پشتیوانی خوای پەرودگار دێینە سەر دەرسێکی تر بە ناوی ئایا ئێمە مسلمانین کتێبێکی محەممەد قوتبە ڕحمەتی خوای لێ بە برای سید قوتب ئەو کتێبەش ئەخوێنین کە ئەویش تەبعەن هەر مەنهەجە و ئیمتیحانی تیا ئەدرێ لە ڕەمەزانا ئەبێ ئیمتیحانەکەی لە پانزەی پێنجا ئەبێ ان شاء اللە خوای گەورە ئێمەشی و ئێوەش سەلامەت و سەرکەوتوو بکا خوای گەورە بەرچاومان ڕۆشن کا لە دینەکەی تێمان گەیەنێ بە خۆشەویستی خۆی سینەمان فراوان کا بەرەو پلەکانی تەقواکاری بەرزمان کاتەوە دەست داتە باڵمان برایەتی و خۆشەویستی لە نێوهانمانا زیاد کا و بمانکە بە ئوممەتێکی عەقائیدی شایستە و شیاو کە بتوانین پەیامی ئەم دینە هەڵگرین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.